Mbuya mono ase okoigora Enogo TV, I welcome you, yaani nagwancheire orandigererie, naende rero ntaete ondigererie ase nini ndagotebia emekono yatokire gusii egerete toko tokororekana bobe ase ebisaku binde naende togosinywa gotara buya abana baria tokweroka abagusii ase eng'encho y'emeko. Kono y'abanto baito bachakire gokora etabwenereti gokorwa ase ensemo yaito ya Gusii, ase obomenyi bwaito bwa Gusii, ase emegiro yaito y'Omogusii eyio twarigereirie totarakora, ase emebayenu yaito y'Omogusii, ase chimbachero chiaito chi'Omogusii, ase obomenyi chimbu ne chinsoni chiaito, ebinto mbire mokare gokora. Korwa ebinyoro ao ao bikare gosaria amang'ana, naende bikare gotoretera chitang'uche chigotoonchobania totamanyeti eki kegotoria, kumbe nase engencho y'emekono twachakire koreta tokonya gwekora na intwe bono twasomire intwe nabanto abang'aini lakini ebinto togokora nemekono. Ntogenderete korigereria emebaye eno y'omogusii naende. Rero nabwena ndaibachake ntonyegendereri, ntwanyekunake, ntokonyekora ko, Mbire obia tokunire amatuko aya abere atato otaratwa togokwana toroche na tiga tiga ngikeri tiga ngikeri minto nari torare gose ntwekonye buna egesaku naende aya ngokwana toonchoreria onde ase egesongo. Ekiagera motagete amarieta ande tomanye egesongo na binto ebi motagete tomanye mbiarenge ase engako, mbiarenge ase meroberio, mbiarenge ase bomenyi, mbiarenge ase bomenyi bwa mogusii. Bono motagete tobimanye tobie amarieta tobie enogo. Ekero tokoa egento enogo gose erieta nekero egento eki toratebe kire ekiya. Aya na kebe ekebe toikaranse buna egesaku Tokerigerie erieta rikebwenerete nobobe bwaye na obochara bwaye, Tata, naye Baba, magokoro sokoro, Yaa, naye moiseke, nyaroke eye. Ekero okoboka aye kwagenda social media eye yacha, ee, ekero, e, e, e, ebioroki mang'ana ebi, Nebitebani mang'ana na ontomwa, ontomwa chiaichoire ekiana chikere omonto abwate akonyakorigereria, akonyakorigereria kere asore. Bono amang'ana akominyoka, kwamanya konya negento egetang'ani okoumera buna omomura natogete iga aria ase gete aria ekeumbu gose aria aria amasimba, eeh ogokora egekorogete getari keronge. Ebi nebinto bigocha social media na egekora eke nomaete ninki? Atogete nembori y'eamate yaye, agatoka nengoko y'eamate yaye, gose agatoka nesese, gose agatoka neng'ombe. Aye bono nki eke? Ekero ogotoka neng'ombe, ogotoka nembori gose esese, aye noche na nonya obomwanyabanto in you mboiyo, aye nobwenerete komenya ase egesaku ki'omogusi, nobwenerete boria. Ya- yaani minto mwanyegetinge, omonto buna oyio mokomosamia, mwamobeka chingori. Mwamoa emete isaine, mwarutera abanto b'eserekari bare eki bagokora, tabwenereti koirana ase evillage yaya. Otosareiri, otoakire enyaro, otoakire, yani ototinyeiri inse bono ekero ogotara negento eki kebekire ase chiredio, kebekire chisocial media echi, bono ase ngotara okoborigwe nebi nabi mogokora gusii. Nabo motaite tomenye iga abagusii baminto. Ah. Komago na risache rinene akamwana kagacha komorerera kari emiaka ikomi na ebere. Eh? Banto baminto koru Nyamira. Emiaka ikomi na ebere. Bono egento eki nakegenderete goitanana Eh? Giaitananire ense engima. Ekiaro maete egento giasoire ebinto emwaroka mobile igakore ense engima no ere gaganta akagoka buna okabwatete kobokoya. Bona ase omogusi yabete ense engima emanyete na rigaka riao 45 years. Na goetania. Igo riatacharete ense akamwana ke miaka ikomi na etato. Bona omwana oyu ase enchoko nera aikire aisire kochaka ko amagena achakire koba Omoeire oborito. Bono omwana oyo ng'ai agochia naende nomoiri oye. Omogaka buna oyo, momotigete, taratoka. Omonto buna oyo abwenerete obwatwa, erinde abande barore, mobwate evillage, ekenyoro, morete ase abagaka na abang'ina, moteneni eh, nsoni, rusio, aere rigubi nyerere, acha bung'ora ng'ora, Ogotebigwa emekono yaye, naende tabwenereti komenya na gesaku. Mwaturutumbire egesaku, mogoturutumba egesaku ng'ai togochia? Mogotosareria erieta, ng'a aba abande bakong'akera emeranda eye yacha rende na Nyomba neye egento nge keraha gekorokwu Geisimu, ng'aki togokoreka ekegusii emekoono? Binto bitabwa bitarengeo ase chimbu ne chingako na obomenyi bw'omogusii mbibwati marieta akegusii. Ekemo kiabo neki mwaroka Geisimu. Ng'a Geis igo igo naki ng'o omo omo Omosacha bwanchete omosacha onde, gose omokungu bwanchete omokungu onde, lesbianism. Abanto babwate amarieta y'ebinto ebi mbari bare kobikora bire ase chingako chi'obomenyi bwabo. Intwe mbiarengeo igo mbibwati marieta aye nyee ki otagete totaraikaransa nabagaka batotebie nana ki tobwenerete kobiroka naende ebwenerete koba marieta y'ogogiikeria ekiagera eki tari gento kiya ase obomenyi bw'omogusii. Transgender, inki transgender bono? Buna omonto ore ng'ake, otemanyeti gose nomosacha are, gose nomokungu, nabaisi bande bachakire gotumia egento eki bachakire koba obombori oboke, obogoree, obogoree, bokorina obogoree bonde. Indie eri yarina erinde, norore egento buna ekio, aye nyarebe korwa aria masimba. Naende nomogaka omonene otwaete oborimo mpaka obw'ekanisa, ha? omanye kobwati buna nomwana omoisia ot- o- ogikiraneti iga agwo iga agwo iga agwo chinsemo echi chi'amasimba. Gwacha hiyo mchezo. Twamanyire naende tokorwa naende mbobe sana naende abagaka more ebinyoro. Kurera egesaku ebinto mbire tobwenerete gokora birarongei emechie, eh, birarongei chinka. Ase abakungu bakare gosoa omosubati ochiete bwoye karache ko- ko- koirana ase esaa. Ise ng'ina asireti, omanye konyora nomokungu oyo ochire, ore omokungu bw'omonto oakaneire chiombe, ng'a ngocha are goseria omokungu ose aretire ka. Bono okomoseria buna ng'o? Na nyoko nakwete taiyo. Inki ekibe? Inki gegotoria abagusii baminto? Ha? Abanto bande bachakire gotumia Yaani motari mwanyabanto. Omosubati kiarete tusei na akaigwa oborimo agaterwa. Arobe egesako. Nga bono mwachakire na gicha omogaka oyo achire. Momotageti. Bono inu ning'o? Inu ning'o? Aya. Iso. Agunyamira bono. Iso. agasira. Omogaka oyo akabwata akagenda, momura omwabo akarora, Abana aba b'omokungu oyo tiga mbarende. Akareta omokungu oria mogaiso, yaani igo ni mogaiso, ekiagera onye inche nkobiarete, na my brother nabwate abanto abiarete, Asire, indete mokaye morende ekegusii nabo kiarenge. Igo ekero nkomorenda, imonyigwete, igo nkomorenda erinde arobe egesaku kia momura ominto. Namoretire, inwe nabana baane. Inwe nabane, oboremo mbwabwate title deeds korwa kare, oboremo obwarenge bokoegwa korwa korwa omogaka oererie egesaku kende, oererie egesaku kende, ebinto mbio ntigeire ko nontigeire agatigera onde, mbiare koba biaye bweka ekiagera nocha okwe abana bao babiire. Bono mwabwatire mweba buna mokomenya miaka yonsi, Mweboe na ngoku more, omosubati oyo ise arendete akaira abana esukuru kera egento, ise osirire bore momba orarukwe erende title omanye gotaka kwega embao buna aye momura oye na mokungu oyo ntomomanyeti tata amorendete mokungu oyo momomanyeti na abanto bakineire agwo seino babeire bagotire Mochake goseria omong'ina buna oyio, na ase engencho e title deed ere oye egoteba egento ekio, wewe, nkoreta more, nkwekorera na more mpaka mokumi. Naende omaete ekero ogokora egento buna ekio, nabo kerabe enka egoita aye. Geita abana baye generation yaye ere pi, tochi koboa ase engencho ya obobitina oboke oboke, chindamwamu chitabwenereti koba, obwanchani motagete gosiria obwanchani bw'eamate, bwe obwanchani bwe bw'efamiri, Obwanchani bw'enka, obwanchani bw'omochie, bwakabeirwe enchera y'abanto baare korendana korwa kare, inwe bono motaete gwekora abang'ani ase engencho y'okorengereria chinibo. Nibo teri gochia ande, naende tegochia, naye oragende. Iga ekero ere noborimo obwo bwarenge ororo obw'omong'ina oyo, naende narendetwe na iso, tobwati inguru chi'okomorusia obo nase engencho ye title deed, Igo obwenerete onye korigetie succession nere omwatire ekiara he are part and parcel of that family nkotogechi more abagusii baminto emekone ime ogokora nkotoitere chitang'uchi echi nkotosareri chire amarieta kera ase ase togotara ntomanyire n'abanto bagokora omokia ntomanyire na nyakwerigeria lakini bono tokwerigeria nemekono hmm? ntokwerigeria nemekono Minto mwanyagetenge, aya ngokwana nayagendererete koreta emekoono ase egesaku. Igo ase enogo TV, enogo, igo totagete gotebania obomaene buna egesaku. Eh, ngocha ko rigi tore abagaka na baria tobarete, babatebie obomaene ase egesaku buna keigekire. Emekoono eye togokora gose ntotige erinde torigie amachiiko amayia na emegiro emeyia ekero ogokora togokorere aye okonya gosareria egesaku erieta. Buna abasacha bagana ne chi ne etugo, abasacha buna aba babwenete barusigwo gose banatwe, okona tambuya. Nario agotara kera omonto amanyete ng'a nyarebe anatire achiete korina eng'ombe, nyarebe anatire arinete engoko, Ee, ogosaria ekegusii, ogosibu boria okonatu mogaso, naende togosiba na kobutora. Ki Tata? Mwatosareirie egesako. Naende ekero mogokora igo, mokoreta chitang'uche. Na ekero etang'uche yachire, yaretire chimuma. Chimuma na togenda ekanisa ende yonsi, na togenda ki tosareti, nsi tosareti, na tosaba buna twasabire. Nabanto bamintokia omonto arwarire, tiga komogacha nyomba na komoira ekanisa komosabera, ribaga okomoira nyagitari. Baminto, mekono ki etogokora? Omanyete noyo arwarete, ng'a togende ekanisa tomosabere. Omosabere ekanisa abwene, nonya baminto, ng'ai bono ekarikire nomosabere nabo akobua. Moire nyagitari na amasabo, okanate Eh, okanate kogosaba abwene, otebe Nyasae akobwate si abwene, lakini kora omokia bw'okomorwari minto mwanyagete. Eh, tiga kworokia oboriri, tiga kworokia oboriri ase ching'encho chingako na emegiro ye- yaya ngotosoki more, ngotosoki more, tiga gotosoki. Na abana nabachire nka. baenekerie, bamanye enogo yaito, bamanye ekegusii, bamanye na emegiro. Ekero okotiera omwana omoisia chitukia, ochake komobekera na ebinto amato, na ebinto monwa, buna bono eywo, ng'a eywo nero civilization yao, eywo na emekoono ase omogusii. Omogusii nabwate amachiko y'omochie, teema kobeka make gose ntwatiga rigesaku. Moche morente bono tomanye omoisia onye omochie ning'o, gose egesaga na omochie ning'o, tomaeti omosacha omochie ning'o, tomaeti omokungu, abanto babwekaine abao echoge echoge echoge, mogoturutumba egesaku mpaka ntobwati ase togotacha. Motare gwancha abagusii b'aminto gaki, twesike. tosikwe, tweanche twanchwe goetera nechimbu namakoro aito, totige gokora emekooni eye yaichoire ebinyoro. Tiga ekeake konya gokwanwa, igo togosorora. Na omonto ogokora emekooni eye, mogike ribororo Moake tiga komokwania, Mokani ngotosareria are gesaku, naende arue o pi? Obwo noboriri bono naende omaete ki yatacha nchianyu bono tokobekeraniwa ime twensi. Tingwancha nangire. Ase nogotibi igo tokonya gokwanera ay'omogusi oito mwanyagetinge ase toigekeire. chimbu chiaito chingiya, chinsoni, emegiro yaito, minto mwanyagetinge, emerabaro na emeba yaino yagerete tore egesaku tokorokwa abanto, naende totare gwancha tonya koba abanto na abasoroiri, tonya korigererani, tonya gosemani, togotebererani ase Enogo TV. Mwarimu obi na Nyambane.